by the National Book Council of Malta. This book, Amina, by Antoinette Borg, is read by Rochelle De Guara.
Kapitlu 29 Il-karozza ddur mal-bir u flok tibqa' sejra iddur l-hawn. Jien maqbuda bejn il-biża' u l-kurżità. Id-dawl qawwi tal-karozza jgħammixni għal mument, imma kif nerġa' niffoka, nilmaħ il-profil ta' wiċċ familjari n-naħa tal-passiġġier. Il-karozza tersaq mal-ġenb l-ieħor tat-triq u tieqaf. M'għandix nibża', imma għandi iktar kurżità u daqsxejn sens ta' ħtija wkoll. Ħeqq! Ħrabt mill-kamp! L-art partita inkwieta rġajt, issa żgura 'l barra. Fredu, Kif irnexxielkom issibuni hawn? Il-mistoqsija tiegħi għadha qed tistenna. Fredu ġej lejja. Wara s-sewwieq tal-karozza. Qed nagħrfu. In-nannu ta' Ġanluka. It-tnej qed jersqu lejja b'ċerta rabja, ċertu urġenza. Gravi did-darba. Sorry Fredu, ma nafx tani, kelli bżonn noħroġ, tlaqt nimxi u wasalt hawn. Issa, kont qed nistrieħ ftit u kont se naqbad it-triq lura. Fredu. Fredu s-sur Kanataċi qed iħarsu madwari, jisom qed ifittxu xi ħaġa oħra mhux lili. Fredu, xi ġralek? Kellimni! Kif kontu tafu li qiegħed hawn għid? Fredu jibqa' ma jgħid xejn, iżda t-tnejn li huma qed iħarsu lejn il-borża drapp li għandi f'idejja. Sabitu! jinbaħ is-Sur Kanataci. Inħossni skomda u nipprova nitwi l-borża bħal maktur. Jersaq is-Sur Kanataci u jaħtafili minn idi, nifferoċja. Tieli! Dik tiegħi! Naqbeż għal fuqu biex nerġa' niġbidilu lura, imma jiġi Fredu minn warajja u jaħtafni minn dirgħajja t-tnejn. Fredu, Bilkemm niflaħ il-lisnu dak l-isem. F'daqqa waħda nħossha marret l-vuċi u marret li l-ftit saħħa li kien baqagħli. Hawn xi ħadd li nista' nafda jien fid-dinja? Dan mhux il-Fredu li sirt naf tul dawn l-aħħar ġimgħat, Fredu qatt ma jġib ruħu hekk. Lanqas kieku ried, ma nistax naqbad nagħti u nissara biex naħrab mill-ħatfa ssikkata ta' jdejh. Is-Sur Canataci jdaħħal idu fil-borża u bħalma ġara lili xi għaxar minuti ilu, isibha vojta. Wiċċu jbaqbaq jimmira lejja. Fejn hu li kien fiha? Ma kien fiha xejn! Ara jekk hux se nemmnek, x'kien fiha u fejn għamiltu issa? Qed ngħidlek, ma kien fiha xejn! Ma kontx qed nistenna d-daqqa bil-maqlub li fajjarli ġo wiċċi, nogħtor lura u l-piż tiegħi jilqu fredu li għadu qed iżommni minn dirgħajja. Mhux hekk, Sur Ġorġ? jaħtfu ħiel żgħir mill-fredu li kont naf. Naħseb li libest ċirkett għax qed intiha mid-demm għar-rokna ta' xofti. Veru, fredu, ma kien fiha xejn! Lil dak il-ball ta' quddiemu mhux se nkellmu iżjed. Fejn sibtha? jgħid leħen Fredu ftit 'il bogħod minn widnejja. Hemm ġew, ngħidlu, u nagħmel sinjal b'rasi fid-direzzjoni tax-xatba. Qed niġi f'tiegħi bil-mod, nibda nikkalkula l-angoli u d-distanzi biex naħsdu b'daqqa x'imkien u naħrab. Naħrab fejn? Ma nistax immur lura l-kamp issa. Naħseb l-aħjar inti għalej il-kunvent tas-sorijiet fi Triq Bej Selmun u l-Mellieħa. Sakkarha fil-karozza ħa nidħlu naraw naqax hawn, qal is-Sur Canataci. Fredu jibda jmexxini lej il-karozza. Irrid nara kif se naħrab malajr. Jekk nirħilha lejn il-kunvent ikolli vantaġġ żgħir ta' ħin sakemm idawru l-karozza 'l barra, imma mhux wisq 'l bogħod wisq sal-kunvent. Bil-karozza jlaħħqumi żgur, aktarx qabel ma nkun wasalt ħdejn il-kappella. Fejn nistaħba m'hawnx. X'se nagħmel? Erġajt qed naqta' qalbi. Fredu qed jimbuttani lejn il-bieba ta' wara tal-karozza. Minn taħt il-għajn nara lis-Sur Canataci jitbiegħed miexi bil-mod lejn ix-xatba. Il-qattus ma nafx fejn mar. Ma jidhirx. Inwaħħal saqajja mal-art u nirreżisti, imma Fredu jibqa' jimbotta aktar bis-saħħa u jirnexxielu jċaqlaqni. Subgħajh qed jagħfsu dejjem iktar ma' dirgħajja. Imma dan żgur l-istess Fredu li sirt naf kemm ili l-kamp. Fredu li tgħidx kemm hu simpatiku u qalbu tajba. Fredu li saħansitra ftaħt qalbi miegħu. Imma fil-keos u l-kunfużjoni ta' bħalissa, moħħi għaddej gas down u ftit ftit qed ngħaqqad il-biċċiet tat-taħbita. In-nannu ta' Gianluca, is-Sur Canataci, il-benefattur ġeneruż li minn Alla kien hu biex seta' jiġi organizzat dal-kagħam bla bla bla, mhux wegħjah innoċenti u qalbu f'idu daqs kemm pinġiet u miss Camilleri. B'xi mod kien sab dokument antik bl-istruzzjonijiet kif tasal għal xi teżor u sar jaf li hija t-Selmun, imma s-siġra ma kellux idea kif isibha jew imqar jekk kinitx għad teżisti. Ma' kull imbuttatura ta' Fredu qed nieħu skoss 'il quddiem u qed iqabbiżni lejn il-karozza qisni żrinġ, imma ma rridx nagħmlilu faċli. U 99 fil-mija, is-Sur Canataci tkellem ma' Miss Camilleri u ġiethom idea brillanti li jsir kamp tal-matematika għall-ewwel darba f'Malta u li jagħtu sfida lill-istudenti u bħala karrottu Idendlulhom scholarship. Eħe, fil-fatt issa qed nirrealizza li r-raġel li kont smajt jedded lil Miss Camilleri fl-uffiċċju tagħha kien is-Sur Canataci. Ma kontx għaraftu għax kien għadni ma nafx kif inhu leħnu dak iż-żmien u kien ikkonfinġiha u resqet is-suġġeriment lill-Ministru u voilà! Inizjattiva bħal dik min jaf kemm tiswa voti. Għalhekk kienet daqshekk interessata fiex wasalt fl-isfida Miss Camilleri u miskina tħenn għalija u tagħti ċans wara ieħor. Riedu jinqdew bina biex isibu it-teżor u s-Sur Canataci jkun jista' jżidu mal-kollezzjoni tiegħu. Aħ, Fred, qed tweġġagħni! Fredu ma jgħid xejn u l-għafsa ta' subgħajh ma terħix, lanqas ħarira. U Fredu it-twajjeb, Fredu kompliċi! Ta' parsi tħassarna miskin u jaqbeż għalija. Kif kienu jafu fejn għandhom jiġu jfittxuni? U żgur, Fredu daħal fil-kamra u sabli n-noti. Għalhekk kien iħallini noħroġ Fredu biex joqgħod iqallibli fil-karti u jien waħħalt f'Owen dakinhar tal-ħajk. Issa x'se jagħmlu bija? X'iridhom jagħmlu? Jaħduni lura l-kamp u għada filgħodu nkun fi triqti lejn Birkirkara fil-Lvant ta' vera! Huma m'għamlu xejn ħażin. Mhux jiena qbiżt mit-tieqa u ħrabt mill-kamp bil-lejl? Anzi, min jaf kemm se tirringrazzjahom vera li ħarġu għalija bil-karozza u rnexxielhom isibuni. Addio scholarship issa, nista' ninsieh! Tgħid mhux se naqla' l-prosit għax solvejt l-isfida? Fredu jasal bija ħdejji l-karozza. Jitlaqt il-lidirajja tal-lemin, jagħfas iktar b'tax-xellug u jiftaħ il-bieba tal-karozza. Nilmaħ li s-Sur Kanataċi fuq iċ-ċint qed jaqbeż 'il ġewwa mix-xatba. Idħol fil-karozza, anima! jgħidli Fredu bi snienu marsusin ma' xulxin. Tgħid mhux se nitbissimlu u nidħollu fil-karozza qisni prinċipessa dieħla fil-kales? Nagħti skoss qawwi 'l isfel, indur kważi 180 grad, inxejjer irkobti tax-xellug u nfaqqagħlu daqqa hemm isfel b'kemm saħħa għandi. Fredu jgħajjat għajta, jerħi ftit il-ħatfa ta' jdejh minn fuq dirgħajja imma ma jitlaqnix għalkollox u jitgħawweġ fi tnejn, Għajnejh ħarġulu 'l barra bl-uġigħ, bir-rabja? Ma nafx. Is-Sur Canataci qed jaqbeż minn fuq ix-xatba, lura għat-triq, biex jiġi jgħin il-Fredu. Jekk jaqbduni bejniethom it-tnejn, nitlef kollox. Nissara ma' Fredu u nibda ntih bil-ponn 'l hawn u 'l hinn kif ġġi u fl-aħħar jirnexxilni nżgiċċa mill-ħatfa ta' jdejh. Jibda jokrob u jekk rajt sew ħireġ id-dmugħ minn għajnejh. Nitlaq niġri kemm niflaħ. Mir-razzett ta' Nicole, ir-ramel, l-għadira, Jannar 1833, Rosa Scerri, imwielda Mifsud, l-ewwel parti. Qatt ma rajtu iżjed lill-Professur Antonio. L-aħħar darba li rajtu meta kien ħallielna l-ktieb u l-karta tat-taħbila. Kien il-31 ta' Mejju tal-1798. Baqgħet tiftakar għad-data għax il-Franċiżi veru kienu ġew xi ġimgħa biss wara. Saħansitra kien hemm xi truppi li żbarkaw fl-inħawi tal-Mellieħa. Kien il-Ħadd filgħodu tiftakar u suldati Franċiżi kienu għamlu ħerba fl-għelieqi ta' missierha. Bdew jisirqulu s-silla li kellu miżrugħa fil-għalqa tal-qasam barrani u meta mar iwaqqafhom kienu weddewh li jisparawlu. Għaddew iktar minn tletin sena minn dak iż-żmien. Issa ta' ħamsin sena, Rosa għaddejja mill-agħar żmien ta' ħajjitha. Kienet iżżewġet lil Ċensu Xerri ta' Għajn Baqar li familtu kellhom razzett in-naħa ta' għammieh. Ċensu minn dejjem kellha grazzja miegħu għax dejjem jidħaq u jieħu d-dinja biċ-ċajt. Kull meta kienet gerger fuq il-bejra fqajra, kien jitbissem u jgħidilha, M'għandniex xi ngergru ros, la s'issa r-rota dejjem daret, hawn min hu agħar minna! Kellhom tlett ibniet kbar li illum iżżewġu u telqu, u mbagħad kellhom tnejn oħra tifel u tifla li mietu żgħar ta' ftit ġranet, u fl-aħħar kellhom liż-żgħir, Karmnu, il-mimmi t'għajnejha, li llum għandu għaxar snin magħluqa. Li l-uliedha kollha għallmithom jiktbu u jaqraw, iżda Karmlu l-unika wieħed li kien tajjeb fil-matematika, bħalha. Kien jogħxa jitgħallem minn fuq il-ktieb tal-professur. L-ewwel darba li laqtithom miżerja kbira kienet fis-sena tal-pesta, l-1813. Ċensu kien għadu kif żera' għalqa sħiħa bil-qoton u fuq ordni tal-awtoritajiet Ingliżi kellu jeqridha kollha biex il-marda ma tinxteridx u kellhom ibatu l-ġuħ xitwa sħiħa. Imbagħad kien hemm żmien il-Gvernatur Hastings li kien beda juża l-Palazz tal-Magħrfa bħala residenza għas-sajf. Kien dawwar biċċa art b'ħajt biex irawwem il-fniek għall-kaċċa. Għall-bidu ma kienx hemm għawġ kbir, imma mbagħad il-fniek tgħallmu jaqbżu ċ-ċnut u bdew joħorġu barra mir-riserva u jħarbtu l-għelieqi tal-madwar. Qabel dak iż-żmien ġieli kien jidħol xi fenek salvaġġ f'xi għalqa u jagħmel il-ħsara. Imma dak ma kien xejn għal ħdej il-ħerba li bdew jagħmlu l-fniek maħruba ta' Hastings. Darba, ċensu ikkrolla bl-ikrah, tagħtu sfiċċa u kien daħal fir-riserva bis-senter u beda jispara fuq il-fniek tal-Gvernatur. Il-gwardjan li qabdu kien baqa' ġej id-dar tagħhom u fidda dija biex ipattija lil ċensu, kien spara lil Kikinu, il-qattus ta' Widin Tumawġa li kien tal-Professur Antonio, u qatilulhom. Kemm kienet bkiet Rose dakinhar. Imma mhux daqs kemm bkiet ħames xhur ilu meta lil Ċensu laqtitu sajjetta u ħallietu tal-post. Ċensu, l-għażiż Ċensu tagħha, ħalliha, u hi u Karmnu issa qed ikollhom ifendu għal rashom. Għall-grazzja t'Alla Karmnu jagħtiha daqqa t'id u jħabbrek ħafna għaż-żmien li għandu. Imma l-kera ta' 516-il skultu żewġ skuldi karnaġġi għoljin wisq u ma tistax tlaħħaq magħhom. Bejn il-ħsara li jagħmel ir-raxx mielaħ ta' l-ilma baħar kull darba li jagħmel il-maltiemp, il-fniek li baqgħu jidħlu jeqirdu kollox u l-prezz tal-prodotti li dejjem nieżel, Ċensu, Alla jaħfirlu, kien xeba' jressaq petizzjonijiet lis-Segretarju tal-Gvern biex jitnaqqsulu l-qbiela u jingħata arranġjament ħalli jħallas bin-nifs. Imma l-kbarat qatt ma ġiethom ħniena minnu. Issa Roża sabet ruħha f'qagħda mwerwra għall-aħħar, qed tibsa li did-darba r-rota li kien isemmi Ċensu se tieqaf iddur. L-unika għażla li baqgħalha hi li titlob li ċċedi r-raba' u tinħeles mill-piż tad-dejn, imma jekk tagħmel hekk, fejn se taqbad tmur? U kif se jgħixu hi u Karmnu? Tgħid se jkollha ssib lil xi ħadd u tarġa' tiżżewweġ? Rosa ftakret fil-kliem li kien qalilha l-Professur Antonio iktar minn tletin sena qabel. Ftakret li kien bi ħsiebu jaħbi teżżor u jħallih għaliha, iżda hi kienet qaltlu li m'għandhiex bżonnu. Il-problema mattimatika li turik kif tasal għall-moħba kienet solvieta żmien qabel u taf bejn wieħed u ieħor fejn suppost qiegħed it-teżor. Tgħid terġa' lura minn kelmtha u tmur tfittxu? Dik il-mistoqsija li għamlet f'moħħha irrispondielha Karmnu hekk kif daħal ħdejha u qalilha, Ma, għandi l-ġuħ, għandna xi ħaġa oħra x'nieklu? Roża rikbet fuq il-ħmara u rħitilha lejn Selmun. Minn ħdejn il-palazz bdiet timxi u tkejjel u ma damitx ma sabet il-post tal-moħba. Ħarġet il-lexxuna u bdiet tħaffer ftit lura mis-siġra u wara ftit sabet. Roża qamet bilqiegħda u raddet is-salib. Xi ftit wara li kien telaq Antonio, ir-raħal kienet semgħathom jgħidu li l-professur tal-għadira kien miet b'diżgrazzja. Kienu qalu li kien riekeb żiemel fuq xirdum. Iż-żiemel kien tfixkel it-tjun, għotor u baqgħu niżlin 'l isfel it-tnejn li huma. F'dak iż-żmien ma kinitx emmnithom. Ħasbet li kienet qlajja oħra minn dawk li kienet tiddeletta bihom Dora ta' Werrek. Anzi, dak iż-żmien kienet bismet ħafif għax hi, mingħaliha. Kienet taf għalxiex kien sparixxa Antonio u kienet ġabitu quddiem għajnejha qawwi u sħiħ f'beltu fl-Italja b'widintu x-xellugija iżżarżar bla ħniena. L-għajdut ta' Dora li dak iż-żmien kienet ħallietu jtir mar-riħ, issa ħareġ jiġri minn ġol-borża battala li tellgħet mill-ħamrija, flimkien mal-ħsieb li l-borża tagħha u ta' Karmnu wkoll vojta kienet u vojta kienet se tibqa'. It-teżori fil-ħrejjef biss jinstabu. Roża, poġġiet il-borża ta' Antonio lura fil-ħofra u għattietha bil-ħamrija. Reġgħet raddet is-salib, qalet, Regnum aeternum, għal ruħu u għal ruħ ċensu. U saqet il-ħmara lura lejn l-għadira. L-għada ttieklet bil-melħ u biż-żmien.